Iya nya ke tanya aku ngagai tu agi. Taring babi. Okey, baka tu ke tanya aku tu. Baka ni chara orang orang ke bisi taring babi ngulih taring babi sekadar sama ada hari mimpi tauka hari buta apa? Um, mimpi ya, mimpi. mimpi deh.
Pemaya nyadi.
Layan deh nyadi. Nak di dulu mimpi. Ulih kedai ya nyadi. Yang ngeluang ya beperiga tu ya. dikikil. Oh, iya ba pengelai erang. Ah, nyadi nya ba taring atau. Oh. Ya, ya, ya. Udah dia muliah ya. Dulu mimpi dulu.
Udah dia bisa orang mimpi dulu, bisa ya dudi. Hmm. Ah, piring dia piring lapan telu enam lah. Oh, mesti alu intu. Alu intu.
Nan mu nak madah kedai. Ya.
Dalam mimpi ya madah hmm. nak. Udah nak madah, ukai terguna. Ukai guna ente utai jai, madah tejai dia. Tak tarian, tarian diri. Hmm.
Layan ni jadi tau gaya pantut. Lemau dek gerinik tau ya peruan. Ba berigi-berigi banyak ya. kan. Hmm. bisi orang nu, ulih nuntut ul, bisi ke nya kan? Narai. Narai nah. Hmm. Ah. Madi aki ni tempu baru magi ai Tukar ti mek ngai orang meri.
Simpai bisi taring babui. Masuk derkung deh bisi. Nya nge. Isan masuk berkung.
Pu. Besai munyi ne. Dai. Saya. Hidupnya ke? Nah, ya udah dulu ya. Oh, udah dulu.
Taring babi nya kan nasi kena kebal dah ke. Limpah hari kebal nama lagi guna lagi bisi. Kebal kelias.

Te deh migai nya nato nunjuk ku re lalu mati ura. Nya kumbai rama mati. Ambar mati. Tanu kijang ke nya umai bulan. Tanu kijang ke nya.
Song mane. Ya tane babin hari bisi penti kini aki ti kita ngibu nya. Bisi ya bisi madai ya. Kenyap deh madai. Hmm. Ti dingena anu-anu ti. Ndak tahu surut ke, nama-nama ke.
Kenya ini. Dan nya, tu ke ke tanya aku ke. Kala ninga rantai babi deh ke. Rantai ya. Au. Bisa nya mari ya bekok kita ah, mari. Kan? Ya. Rantai babi ya ke.
ke bisi bulu-bulu bulu nya nah hmm. begelung nya. Ah bisi titik dalam perut dia kumai re tikai babi ya ke. Tikai babi.
Ah oh, tikai babi.
Tikai babi. Baka belulang alam perut dia. dia. Uh, nyo nyo.
Baka belulang celum baka tu. Oh. Baka batu licin.
Ni nyak kumai re tikai babi. Nyadi nya saut guna ke satu guna ke ngapa. Di meda babi enda nemu enda nemu rapal ke nya mede enda nemu enda bulih utai di bisi peluru. Rantai babi bisi marik ai ke nya iya nya. Rantai babi.
Nya ke sama kebal tadi nya neh. Kebal.
Nyadi belulang babi tu tikai iya ke kurang belulang iya. Siti ke diguna kira ke pengidup meh nya. Au.
Iya udua de din upe udua beri di yang baru ka tau makai beri di nya sida. Beri ngena ra- tikai babi. Au tadi. ngena pasu dia. Au. Enti iya nyalek meraka ai alu nan. Alu dia meh iya. Hmm. Nda tau diri Cukup pasal. bisa. Oh.
Nda pantai enti tindik ke ai Hmm. pantai lalu dia iya. Alu alu alu ngetu dia. Alu ngenan dia. Iya ba.
Pan lalu dia nak main dia. Engku aku ba. Nak tahu macam kaki.
Besai ulih aku ba orang merek aku. Au.
Angkat pucung nya nyu anguh rumah kami. Nai ngat po kalam pia aku udah ya. Kena dia kerja nya dia meda babi nemu rapal.
Amai. Hmm nya ya. Enda ada orang nembiak baru baka dia tu.
Mayuh enda nemu reti. Reti empat sampai. Oh.
Kita mai batu ai mela langkang. Nemu langkang ai hawa ade. Nya enti dia nemu batu ai. Batu tanah mali sinja.
Kawa dia tanah. Enti meda mayuh kawa enda mih nemu ambi. Ha nya empat. Nya reti ni. Ha nya batu urah.
Kala nya di nepah. Nya datai duit deh. Nya nya mayuh orang bisi, nak nemu. Bisi dalam lekas sampai tadi nak ke? Ah, oh. nak nemu pak sampai pia. Nya.
Oh, nya reti. Cuma dia punya nak.
Bahkan mi baka kita ke belagu nya. Penya. Kita ke belagu sini nak lah terbuka ya mah. Segi peminat agak agak rindu agak kita laki. Kita Ambil batu kelabil. Kena di melinu muka, kena ngiga ikan ka, kena di nimbak ka. enda ngambi duit ka enda nyabung ka dik abil ka aja dik ngulih duit enda dik bisi batu pengabil batu pengabil batu pengait enda rik duit mayuh orang enda nemu reti utai ka pengaruh dak orang ke nemu laban nya sigi utai law kami ke berajau ba kami sigi nengah nya ja alai ukai tan sama sama nya sigi nyebut sigi dalam leka sampi nya sigi dik bai magang. Jadi sampi menteri narai mai ubat mayuh nya barang. Oh enti baka nya hmm. pemansang nya bukai tai beri antu jaku gaga. Hmm. Jadi sampi tu timang bukai jaku gaga nya ajar antu nya. Ya timang pamah mayuh kang macam. Amu aku dalam 2000 kang. Ya kena dua sampi.
Sa dua aja. Oh aja.
Nya aja anang ti kita. babiau ke heh narai apan nama nya neh au neh semua tai narai nama ya amat narai apa gede nyu nikal baru sampe nya narai apa tau ba enti kita besampi oha kirai nya mai gayu nang lantang kita nan mu nya ja beli duit beli ringgit da pandai ka kami na kira kami ti beraja.
Iya ko dei entarik ake ke tinu nya enti kitai miri nya ngena telu nama tadi telu mata nya sida panggau nya orang sigi makai telu mata. Au makai iya.
Nya enda tu telu mantau aja. Biar iya sigi telu mata. Oh mesti chambur kena. Ah chambur.
Ngemik dia ane manuk magang ngurap pangau sikit na tau biar do ige ya, kalau mata bab dia kita. Ya. Jadi ante tu dia pada mengiring tiga hari buat dek. Dek tu buah mayuh bakang ku. Nyu bangal dia ya, dalam pak. Kau tahu mereka orang dek. Amat.
Ya, jadi ante ya mata taruh dek kena miring aja anak tau. Lepas dia kena. Tau ke dempa tau.
Ke dempa tau. Oh, kenya. Ya, ni pun mayuh selalu mantau.
Sikit-sikit bah pedia sitai. Ini tentu mah di raja rako. Ya, inor kapir. Lama ngam munyu ke dia apai. Kami dia, kita merek nak tau. Nyur buai.
Sayau, dah panduk nak. Malai.
Sampai 10 siang.

Keling sila kumang tak pengui nui aku nya. Ya sigi nya magang ke dekang tai. Sida pulang kana kang ngalang burung orang atas. Orang orang langit magang.
Oh, orang ngasuh kaya magang.
Ngau ngambi bedok kitai punya hmm. kita ngau. Dek kita ngau nya kita ngau kita keling. Ya no bedok. Hmm.
hmm.
Dek kita minta kena ja muar kang magang tidak ya. Tek ngayau enda orang ngangau pula ga na. Kala burung wak keliang. Ni udah sida deh. Bala cigu. Ni meng leban nyurat mayang ni meng. Tuak dia tak nak moi ai ai urim. Tak udah tak luput tunggal kam cikon. Tak meda orang kami koyang ngabang tak nama birok bas kita.

Nyau ga ruga utai nya engkai aku ke. Kami engka datai ke mun ari utai. Ba din ngah sampi kami. Pama rudah ngangau dah mesau ke.